हैं जाइ छियै बनबै लए तऽ मिलते ने खाय लए हैं आ ये बनेलिए है नहीं अखन तक नहि नहि बनेलियै हन ठीके अछि छाली रोटी तऽ दऽ दै छै घरवलाके खाय लए ओ खा कऽ चलि जाइए आ बुढ़बा उपासे रहै कते बेर भेलै की बजै छथिन ओहो भुखले छथिन अखन तऽ हँ हँ अहिना दूधमे का छाली जे छै से कहै छियै बिलाइ खा जाइ छै बिलाइ जे छाली खेतै तऽ दूधो ने पीतै नहि छाल्ही काटि काटि कऽ राखि दै छियै घी बनबै लए घी जे बुआमे बुआमे भरल रहै छनि से कनाइए बनि जाइ छै हमरा रोटी पर तऽ नहि कहियो घी लागल रहै छ ए आ पैसा जे नोट जे गिनै छथिन बेचै छथिन से कतऽ जाइ छै ऐ ये हमरा कोन नोट दै छै फेर देखू मुंह सम्हारि कऽ बात करू बुझलहुँ ने सबटा तमाशा देख रहल छी अहाँके हम बुढ़िया लै छथिन पैसा हिनका नहि दै छनि तैसे की बुढ़िया लै छथिन आ बुढ़वा लै छथिन से ऐ? पूछै नहि छथिन माय के आ घुस घुस आनि कटोरा घर वाला जे दै छ ओ छौड़ा के तऽ हम आइ से नहि चिन्है छी हमर ए, बेटा छै गलत बात नहि बाजू ऐ कथी गलत बजै छी हम ऐ कथी हमरा आनि के दै छथिन से पहिले ऐ? कहथिन तऽ कथी नहि दै छै आनि कऽ कथी दै ऐ? छै कथी दै मन छथिन? तऽ तोरा बहसा कऽ रखने छ वएह हमर कथी बेटा बहसा कऽ रखने? हमरे जनमल आइ अनलका तोरा तऽ तोरा पर बाप रे बाप एह जे अछि हमर बौहे अछि एहनो कहूँ भेलै हन आँय हिनका सबके नहि देखै छनि है तऽ देखै छै कथी देख इएह देखनाइ हेतै है बूढ़ शरीर भेल समयसँ नहि खेबै तऽ ई शरीर रहतै जे चारि दिनमे मरबै से काल्हिए मरि जेबै एक दिन लेट भऽ गेलै तऽ एते घिनबै छथिन आँय आ जाहि दिना सवेरे खाना मिल जाइ छनि तहिया एको बेर कोइ चुई चुई समझै छै कोइ बुझै छै नहि तऽ बड़का उपकार कऽ दै छहक सवेरे दऽ कऽ हैं तोहूँ जहिया हमरा भेलै, उमर कथी हेबा कहला गुला भरल? बीस दिन मे एक दिन लेट भऽ जाइ छै अरे कथी के हल्ला गुला भरल हल्ला गुल्ला छियै कच्छो के नहि की कहै छै से हम एतऽ मकई बैठ के लड़ै छलियै हमरा गाना गबै किछो के हल्ला नहि छै खाना मे कनिए लेट भऽ गेलै तऽ देखै छियै कते हल्ला करै छथिन बुढ़वा तोरा हाट गाड़ी पेट में खुल खुलिए देना पेट है कि तोर खेत है कहियो तू हमरा बहू के देखे ला चाहला है हन हैं? एकरा दौड़ दुनिया में एकटा हमार बहू है कते जगंगा जमला के मान मानल एकटा खूबसूरती है हमर बहू है आ तेकरा ने देखे चाहे है हाँ, हाँ। भर कुआही में हाँ रे। हन हमरा ऐसन और भर टोला सबके मोहल्ला तऽ में नहीं नहीं और सबके तऽ दस टा बहू छै तोरे ने एकटा बहू छौ हाँ

हैं? अरे हम तोहर बाप हम छियो हम बसिया खाओ आ तोरा टटका बना क आ घी लपेट लपेट क चपोत चपोत क देतो हे? आ तू खो अखन तू तक ओन है इहो तो खेलखिन हँ। तोरो तोरा ओन है तो कते दिन के जिंदगी है हैं? चार दिन के मेहमान छा पाकल आम छा आइ ने काल तू तू गिर जब त एकर आ मतलब हमरा सब के अखन जीवे घी लगा के रोटी नहीं खेबे त केना दुनु प्राणी जीवे आहा यानी हमरा एकर मतलब छै तो चाहे छी जे बुढ़वा जे दस दिन के बाद मरे से काल्हे मरि जाए है तो ओनाहे तो की करबा रहि के कथी करबा बौआ एकटा हैं? बात कहि दै छियौ हमरा उम्र में जे जेबै ना आ तोरा जे बाल बच्चा हेतौ आ पुतौ हेतौ ने तऽ तोरो दुनू के अहिना करतौ शांत हाँ। रहत बड़ हल्ला करे छै त नहीं हल्ला करे जाय छै बड़ हल्ला करै छी बड़ पछते में बौआ मौगी के जे पक्ष ल क उठले या से अंत में पछताई छे की हिनकर हाँ। की विचार छे हमरा छोड़ दे हम छोड़ दे एकरा भगा दे मार पीट के ए तोरा छोड़े ला कह छौ ए ई गबैया बना के जे भूत सवार छौ मौगी पर ए तोरा महला हसैया जखन मन होय छे तखन हाँ,

बुढ़वा के मारे त दी सबटा संपत्ति बेच के तोरा हम कलाकार बनेबो भारत के कोकिला बनेबो सूर संग्राम के तोरा अथी बनेबो सिंगर बाबूजी बड़ बजऽ लगै छथिन कखनो कखनो एक रति गाबि लै छियै तऽ बड्ड बजऽ लगै छथिन चिंता नहीं कर काले खुना जाए छे मार्केट मार्केट से हारमोनियम खरीद के आन दे छो तू ओतऽ पर सारे गामा पधा निशा पधा निशा सारे गामा करत रही की हाँ हाँ करत जब तक रहिया बाबू रहत हाँ तब तक नहीं हेतै हाँ हाँ सारे गामा पधा निशा बहता निशा जते करत छौ ना से करत रहिया पधा निशा करत रहिया ई गबैया बनैया आ जमीन बेच लेबी ना नहीं तो गबैया बन सकतो आ नहीं जमीन रहतो तू जा अखन भाई, घंटी जा। डलबैत रहिया एकरा बुढ़वा के खाना बना दी